एकटा व्यक्तित्व छलथि हैं बलदेव राम जे कि आब हमरा सब बीच में नहीं छथि मुदा जीवन पर्यंत ओ दलितक अधिकार के लेल भूमिहीन के लेल आ निमुखा सबक लेल आवाज उठबैत रहला हुनका श्रद्धांजलि स्वरूप एहि कार्यक्रम के शुरुआत में हम सब ई गीत रखलहुं आ हमर सबके सौभाग्य अछि जे हुनकासँ किछु दिन पहिने हमसभ बातचीत केने रही से हमरा सब लग अछि आजुक कार्यक्रममे हमसभ हुनका श्रद्धांजलि दैत ओ बातचीत राखब एकटा आरो संदर्भ अछि जे मिथिलांचलमे सेहो भाय बहिनके बड़का पाबनि अछि रक्षाबंधन जेकि मुठै पर आबि गेल अछि तऽ ओहि संदर्भमे सेहो आइ हमसभ बातचीत राखब आ तकरा संगे गीत नाद सब सेहो राखब रक्षाबंधन संबंधी मुदा अखन चलै छी अपने सबके लऽ कऽ ओहि व्यक्तित्व दिस बलदेव राम दिस घरेमे अपन जेना तेना जीवन बिताबै छी आओर गाँव घरमे अपन बाँचैके लिए पारिवारिक जे छै कार्यक्रम जे छै खेती पातीके किछु कार्य करै छी आब समय पड़ै छै दलितके

देश भरिमे केन्द्र तक जा कऽ एहि सभके नारा जुलूस सभ्यता गोष्ठी कऽ कऽ आवाज कऽ उठेलहुँ लेकिन ओहि रूपसँ राजनीति पार्टी जे छै से मनसाइ नहि देखलहुँ कोनो राजनीतिक पार्टी नहि देखेलक राजनीति पार्टीके कोनो देखेलक कि मुँहसँ तऽ सभ कोइ कहै छै जे धार्मिकोमे कहने छलै कृष्ण जे बिगड़ल को विमल बनाल धार्मिकोमे छै आइ एहि लोकतंत्र गणतंत्र चलि एलै अखन नेपालमे नाम तऽ बड़ी सुन्दर फुलायल देखै छी लेकिन अखुनका कालमे हमर मित्र देश छै भारत जाहिमे कि भीमराव अम्बेडकर आइ सारा देशके लिए एकटा संविधान बनलकै जे अखनी भारत चलि रहल छै तहिना ई वर्गके कोइ बुद्धिजीवी नीचा स्तरसँ जे आवाज नीक निकालै छै एहि संविधान सभामे तऽ राजनीति पार्टीके ओहो वर्गके आवाज जे बोकने छै ओकरो समानता करी कहिके से भावना नहि देखै छियै एहि दुआरे ई वर्गके ओतेक शक्ति नहि छै हमरा आरके एकटा गाँवमे एकटा व्यक्ति छलै मुन्शीके काम करै छलै ओ समय एहन समय चलि अयलै जे ओ की बजै छलै कथा एकटा भजोरे मन रुपैआ पैसा राम मुझे क्या दुनिया से काम तऽ आर्थिकवला के पहुँच जे छै से अखनी राजनीतिमे प्रत्येक राजनीति पार्टीमे है कमादी उनके सबके चलै छै अ, खास कऽ कऽ नेकपा माओवादी तहिया जे कि एकेटा रहै वा कही एकीकृत नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी एकरा सन्दर्भमे कहल जाइत छलै जे दलितके वा पछुआएल वर्गके मुद्दाके महिलाके मधेशियोके मुद्दा सभके ओ बड़ा गहिया कऽ धरैत छलै आ ऊपर उठबैत छलै एहि वर्गके उत्थानके लेल काज करैत छलै तऽ ओकर भूमिका केहन देखलियै एकोटा राजनीतिक पार्टीके दैलामे नहि पहुँचल बलदेव राम नहि छै हरके समक्षमे पहुँचके ई आवाज हम पुगेने छी लेकिन आश्वासन तऽ एकदम फूल नाहैत गम गम विचारसँ बलदेव रामके देलकै लेकिन काम काजके जे सम्बन्धमे जे लेबै उद्धारके सम्बन्धमे से सोना रूपमे सबके देखलहुँ माओवादिये साथीके किया कहबै जे गरीब गरीबाके एतेक आश्वासन देलकै जे सबके बसोबासके गारंटी करबै खेत खेतमे जोतैवला किसानके झंडा गाड़ि देलकै आइ वएह माओवादी साथी सब राजतंत्र कालमे पच्चीस बीघा हदबंदी लगेने छलै राज राज एक तंत्रीय शासनमे अखनी तीन सए बीघाके कंपनी आनि बनेलकै एक व्यक्तिके राखैके लिए तऽ भूमि कतऽसँ बसोबासके एक नागरिकके बसैके लिए कतऽसँ देतै नेपाल भूमि तऽ एतबे छै एहिके लिए माओवादियो साथी सब आश्वासनके विश्वास आब बलदेव रामके छुटि गेल छै आब माओवादीके साथीके कहलियै छत्तीस सालमे जनमतके बेलामे बी पी के जे आयल छलै एहि लहानमे

आ एखुनका कांग्रेस पार्टियोके विचार जे देखलहुँ से सामन्ती संस्कारके अखनियो हर पार्टी घोषणा पत्र हमरा देने अछि लेकिन घोषणा पत्रमे तऽ देखै छी बहुत अड़िए लेकिन कार्यान्वयनके सम्बन्धमे कहलकै सूरदास घी पड़ै छै गड़गड़ेतै तबै बुझबै सर तऽ हमरा आरके तऽ ठेठी भाषा अछि मैथिली दीन दुखी जन की पुकार पर जो नित कदम बढ़ाता है भूखा देख साथियों को निज जो भूखा रह जाता है अंधों को मौका पड़ने पर जो उंगली पकड़ाता है तो ई बात सब जे बचपनमे हम कविता पढ़लहुँ संगता हमरा ओही उद्देश्य एतेक भ्रमण केलहुँ जे किछु जन्मके किछु करी काल्हि भने ई दुनिया छोड़िके चलि जाइ छै सब राजा रंग जोगी जपी सब लेकिन समाजी दृष्टिमे जाहि समाजमे जन्मल छी जाहि देशमे जन्मल छी ओ छोटबो टा देश अछि तऽ मगबग वासना आवे हमर अभिलाषा ओ देश ई समय एहन एलै संविधान सभाके चुनाव पहिल संविधान सभाके चुनाव तकरा बादके अवस्था जे मात्र दलित छियै ओकरा आओर कोनो योगदान नहि छै ओ दलित दलित परिवारमे जन्म गेलै कनि मनि एम्हर आम्हर बजै भुकै छै तऽ केओ सभासद केओ मंत्री भऽ गेलै लेकिन बलदेव राम दलितके जगबऽमे चौबीसो घंटा कहै छै जे बारहो मास छत्तीसो दिन लागल रहऽवला लोक ओ कतौ ने सभासद भेलै ने कोनो राजनीतिक नियुक्ति सबमे कतौ देखल गेलै से किया भेल हेतै हमरा एना भेलै सर हम माझमे पड़ि गेलहुँ माझमे किया तऽ अखनियोसँ जानलहुँ एके बाबू के संतान चारि पाई भाई एहि देश में जे जन्मल छै कांग्रेस कम्युनिस्ट माओवादी फोरम विभिन्न प्रकार के नामाकरण भेलै लेकिन घर तो हमर इएह छै हम कहि के जे हम सब पार्टी के गरीब विपन्न दलित महिला के आवाज उठेलहुँ एक पार्टी में रहे तो कोनो पार्टी कहती जे बलदेव राम के तानि के ला चलकै लेकिन हम समग्रह पार्टी में बीच में रहि कऽ

मतलब हम अहाँ पार्टी नहि देखलियै मुद्दा पर अड़ल रहल मुद्दा पर अड़ल छी एहि दुआरे हमरा जे उत्तर छै अपनी विशेंदर पासवान के जन्मावे वाला के बलदेव राम अपने सबके मालूम छै जे चमार आंदोलन भेलै सीनो आंदोलन एकर आंदोलन उठा के बलदेव राम हाईलाइट कलकै तब दलित जनजाति पार्टी के निर्माण करे वाला बलदेव राम छै जब निर्माण भऽ गेलै अगुवाई देलियै तो हम तो समग्रह रूप में छी विशेंदर कहलकै मैं हूँ ठुलो मतलब हम दलिते के सवाल कही छी समय पड़े छै तो निर्माण करे वाला पितामह तुही आ जब समय वरा जाइ छै तऽ बलदेव राम जतऽ छै ततऽ एहि दुआरे राष्ट्रीय भूमि अधिकार मंच के केंद्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय के सिंहो दलित महिला के सवाल उठल पहाड़ तराई पूर्व पश्चिम जनमुखी संविधान बनि रही जाहिमे कि अपने के सखुआ सभा से लऽ कऽ बैतडी तक आओर रामे छाप से लऽ कऽ बुटोलमे सभा केलहुँ जे नीक जनमुखी संविधान बने कहि कऽ जेना दलित कहै छै तऽ महिलो एकटा दलिते रूप छी ओहो गाँव घरमे पिछड़ल घूंघट प्रथा अहू सबके विषय वस्तु लऽ कऽ ओहो मानव भरि जे निकलै दुइ चक्की पर गाड़ी चलै छै तऽ दुनूके विकास हेतै तहिना गाँवमे गरीबके मानव बनि के गरीबो गुजरे सबको ओकरो सम्मान मिले ओहो जीवन स्तर बाल बच्चा के शिक्षा स्वास्थ्य में ओकरो पहुँच है कह के ये आवाज से हम भावना रूप से हम देश भरि घूमलहुँ लेकिन अब अखुनका परिप्रेक्ष्य में भजरे मन रुपया पैसा आया। हमरा चट देने अछि काठमांडू खुदा बाजू आ ने हमरा ओ सवारी अछि जाहिमे आयोगमे गेलहुँ तऽ हमरो एकटा गाड़ी मिलल छलै सर आओर गार्ड मिलल छलै आ सचिव मिलल छलै अखनियो तक जाके हम कहलियै एके दिन गेलै घर पर सर हमरा गाड़ी लऽ कऽ कहलकै ककर गाड़ी छियै बलदेव रामके आओर सुविधा सब चीज दौरा सुरवाल ढाका टोपी आ अपने कहबै तऽ सब व्यवस्था कलकै गाड़ी ताड़ीके दोसर बेर लाज लगल जाके सिंह दरबारमे जाके प्रधानमंत्रीके कहि कऽ हमरा गाड़ी नहि चाही अब प्रत्येक नेपालीके जँ आ प्रत्येक देशवासीके सुविधा सम्पन्न भऽ जेतै तऽ सभ नीक वस्त्र लगेतै नीक पेट भरि अन्न खाय लए मिलतै शिक्षा दीक्षा प्राप्त हेतै ताहि दिन हमरा ई वेशभूषा हमरा चाहिए हजूर आब दोसर संविधान सभा सेहो बनलैए आ अहाँसभ जे आवाज उठेने छलियै जे चाहना रखने रहियै ओकरा आकार लैत कतेक देख रहल छियै सम्भावना

तऽ आब एखन तऽ हमहूँ आशा रखने छी आवाज एतेक उठेलियै तऽ किछु प्रभाव पड़तै आब देखल जाउ आब एहि बनाबयवलाके की हेतै सम्भावना तऽ की कहब अखन जाहि तरहे मानि लिअ कांग्रेस आओर एम आल ए के लगभग लगभग बेसी मत छै जनता देने तऽ ओकर सबके सेहो अहाँ व्यवहार देखने हेबै अ, तऽ ताहि आधार पर किछु तऽ अहाँ अनुमान लगा सकै छियै हम कांग्रेसके व्यवहार इएह देखै छियै जे सम्पत्ति बलाके जोरके जुआ छै छोटका जुआ खेलैत रहै छै सर तऽ राज्य निकायसँ आबै छै प्रशासन दिने जे ताश जुआ नहि खेलू शराब नहि पीऊ लेकिन राज्य सरकारेके नियन्त्रणसँ बड़का बड़का डिक्शनरी आ बड़का बड़का ई जुआरी छै आब पैंतीस टा सैंतीस टा उम्मीदवार छलै जीतलकै एक आदमी जकरा संगमे शक्ति छलै सम्पन्न छलै पूंजी छलै से तो वो आदमी जीत के गेले तो अपन सुविधा छोड़ के दोसर के व्यथा नहीं लिखते दलित मूल धार में चल एते दलित वाला बात नहीं रह जते तकरा लेल कोन तरह के अवस्था एना जरूरी है दलित के अर्थ भेले दलिये को पछी पड़े का व्यक्ति मतलब हम ये समझे छे चाहे पहाड़ है चाहे तराय है कि चाहे वह बावन है कि छत्री है कि चाहे लेकिन अहू से दलित जे धार्मिक ग्रंथ से विभिन्न विचार से श्रम करे वाला जेना सोबरी के उदाहरण ले लिए अपने जे एक आद भगवान सन छी ओ एकदम समदर्शी छलै तऽ सोबरीके एहिठिना जाकऽ एकटा उद्देश्य पाबि कऽ शिक्षा पाबि कऽ एकटा राह पाबि कऽ ओकरो बोलीके मान्यता देलकै आओर रामके अखनी भगवान वही आदर्श पुरुष जे तऽ नीक विचार बला व्यक्ति हमरो सूचना ओतऽ तक जाके ट्रांसलेट करतै आ समावेश करतै तऽ जरूर वही आधार से तऽ अपना तऽ नहिए जा सकै छी लेकिन संसार माध्यम से हमर अनुरोध अछि इहो विषय तक ओहिना पहुँचा के जानकारी दिया एकटा अथक योद्धा बलदेव राम जे कि सब दिन दलित सभक लेल भूमिहीन सभक लेल लड़ैत रहला आ लड़ैत लड़ैत एहि दुनिया से चलि गेला अखन हमसब

हमरा याद अछि जहियासँ हमरा ज्ञान भेलए तऽ ओ मतलब रुइके रानि कऽ धागामे धऽ कऽ ओ रक्षा सूत बान्हल जाइ छलै भाय बहिनमे हमसभ जे शुरुआत केने रही आब ने एतेक रंगके आबि गेलै मुख्य रूपसँ उएह छै रक्षे करयके लेल ई अभिवारा देबयवला गप छै

हमरा बुझाइए राजा बालीके बलीके दानवराज बलीके जे छनि सेहो रक्षा करऽ कालके लेल ई छै दानवीर राजा जे रहथिन तऽ ओ बहुत प्रतापी रहथिन तऽ ओ एतेक सत्यवादी रहथिन जे ओ मतलब केओ किछु मांगे तऽ ओ दान कऽ देथिन ताहि सबसँ हुनका बेसी नाम भऽ गेलनि आ ओ भगवानो सब पर कनि भारी पड़ऽ लगलनि तहन विष्णु भगवान एलखिन मतलब पृथ्वी पर आबि कऽ देखलखिन परीक्षा लेबऽ परीक्षा लेबऽ परीक्षा लेबऽ जे एलखिन ने तऽ ओ तऽ देखै छथिन जे मांगे छै से मतलब देने जाथिन आ सब हुनकर जय जयकार करनि तखन कहलखिन आब तऽ अथी तऽ राजा गेलखिन भिक्षुके रूप धऽ कऽ विष्णु भगवान जे अथी दान हमरो दान दिअ तऽ ओ कहलखिन जे कि जे अहाँके इच्छा अइ से लिअ तऽ एक डेग नाग पलखिन तऽ आकाश नापि लेलखिन दोसर पताल नापि लेलखिन तेसर डेग कतऽ राखू कहलखिन तऽ अपन माथोके तऽ मतलब अपन एकटा अथी छै तऽ अपन सिर झुका देलखिन तेसर माथ हुनकर माथ पर धऽ कऽ आ एकदम प्रसन्न भऽ गेलखिन विष्णु भगवान तऽ कहलखिन ठीक छै हम अहाँसँ बहुत खुश छी हम तऽ तीनू लोकके मतलब अहाँ हमरा दऽ देलहुँ तऽ आब अहाँ मांगू जे की मांगै छै तऽ ओहो तऽ पर चिन्ह गेलखिन जखने ओ कहल- आकाश पताल नपलखिन तऽ ओ तऽ चिन्ह गेलखिन जे ई विष्णु भगवान आबि गेल छथि हमरा लगमे साक्षात तहन ओ कहै छथिन जे हम अहाँसँ की मांगू अहाँ हमरा छोड़ि कऽ नहि जाउ ओ रहि गेला ओहिठाम आब लक्ष्मीजी तऽ उम्हर अकेले भऽ गेली छटपटाइ छथि जे आब कहिया तऽ विष्णु भगवान इम्हर देखै छथि उम्हर ध्यान करै छथि तऽ ई तऽ तेसरे लीलामे छथि तहन लक्ष्मीजी इन उपाय सोचलथि तऽ उएह रक्षा सूत लऽ कऽ आ ओहो पहुँचलथि तऽ ओ राजा बलिके से ओ रक्षा सूत बान्हि देलखिन तऽ जखने रक्षा सूत्र बान्हलखिन तऽ पूछै छथिन बहिन कहू की चाही अहाँके कहलखिन हमरा आओर की चाही सब किछु हमरा लगमे अछि हमर पतिके अहाँ दऽ दिअ जे अहाँ बन्दकी बनने रखने छी तऽ ओ दऽ देलखिन आ तहिएसँ भाय बहिनके जे सम्बन्ध छै जे बहिनके रक्षा भए करतै जे रक्षा सूत्र बान्हल गेलै हँ ई जरूर छै मानऽ पड़त जे ई फिल्मी क्षेत्रके प्रभाव जे छै सेहो नहि तऽ अपना सबमे तऽ वएह भ्रातृद्वितीया विशेष रूपे छैहे एखनो रहिते छलै आई तकर बाद एलै कि ई जरूर छै जे कोनो नीक चीज जे छै तऽ ओकरा अंगीकार करयमे हर्द नहि छै ई तऽ बहुत नीक छै भाय बहिनके स्नेहक प्रतीक छै एकरा तऽ अवश्य रूपसँ एकरा ग्रहण कयल जाय मर्यादित रूपमे रहै पहिने तऽ रक्षाबंधन के संबंध में जब हमसब देखे छी तऽ पारंपरिक कोनो गीत हमरा सब लग नहीं अछि मुदा आब आबि कऽ गीत सब बनऽ लागल अछि जे हमरा सबके लेल सुखद बात छी अखन पूनम मिश्रा जे कि बारहमासा के भास पर ई गीत गौने छथि आ लिखने छथि शिव कुमार ढिल्लू जी